Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim atly kanalynyň döwletli maslahat gepleşiginiň nobatdaky sanyny başlaýarys. Eziz ildeşler, bilinşi ýaly, Türkmenistandaky diktatorlyk režiminiň baştutany Haramdag öz ogly Serdary on birinji fewralda wise-premýer wezipesine belledi, ýagny özüniň orunbasary edip belledi. Munuň üçin ýörütewür orunbasar wezipesini döretdiler we şol wezipäde Serdar Berdimuhamedowy bellediler. Serdar Berdimuhamedow. Haramdagyň ogly Serdar şol wagtyň özünde-de Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçylygyna bellendi. Ýagny üçünji diktatorlyga kandidat dalaşgär bolany üçinem Türkmenistandaky Ýokary howpsuzlyk geňeşiniň bir agzasy höküminde Howpsuzlyk geňeşine-de kabul edildi. Ýagny Türkmenistany dolandyrýan. Iň ýokarky wezipedäki adamlaň biri boldy serdar, prezidentiňem yz ýanyndaky adam boldy. Bu näme diýmek? Halkara synçylaryň garaýşyna görä, halkara hünärmenleriň garaýşyna görä, bu üçünji diktatorlyga geçişiň bir tapgyry. Onda näme? Daşary ýurtlarda il-gün bähbitli edilýän işlere garşy hüjüm etmekden başga hiç zada ýaramaýan, töhmetden, göripçilikden, içigaraçylykdan, haramlykdan, kezzaplykdan, ýalançylykdan başga hiç zada ýaramaýan, derde ýaramaýan, adam sanynda bolmaýan, bilip ýa-da bilmän diktatorlyga hyzmat edip gelenler, diktatorlygyň oýnatgylary hemmäňize üçünji diktatorňyz Serdar gutly bolsun. Dünýä Türkmenleriniň demokratiýa platformasy höküminde biz şu soňky döwürlerde daşary ýurtlarda, erkinlige, demokratiýa, Türkmenistanda adam hukuklarynyň dikeldilmegine gatnaşjak bolýan, şoňa ymtylýan watandaşlar, aktiwistler bilen bilelikde soňky bir ýylyň dowamynda möhüm sepgitleri başdan geçirdik. Bilinşi ýaly, Göreş meýdanyna dürli adamlar çykdy. Dürli toparlar çykdy. Her hili bolup gördüler. Diktatorlyk režimi, ýagny haramda özüniň ogly Serdary üçünji diktator edip, häkimiýetiniň başyna getirmek üçin, daşary ýurtdaky özüne oppozisiýa diýýän toparlary, aktiwistleri hezil edip oýnady. Olar hem hak üçin, hakykatyň tarapynda, halalyň işleň tarapynda çykyş edýänlere hezil edip, pitjiň atdylar, töhmet atdylar, hüjüm etdiler. Ynha-da şuň netijesi Serdar üçünji diktatorlyga iň soňky ädime çenli golaýlaşdy. Biz dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasy höküminde, Oguz han nesli birleşsin guramasy höküminde, şeýle-de bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň ýigrimi birinji martynda işe başlan herekete, göreşe goşulan dünýä türkmenleriniň hereketi höküminde biz dürli aktiwistler toparynyň arasyndan aýrylyp, gelen adamlaň, dürli aktiwistleň, şeýle-de dürli ýurtlardaky türkmenleň bilelikde döreden Hak bileleşigi, ýagny Hak, adalat we kanunylyk atly bileleşiginde bizem orun aldyk, şuňa bizem goşuldyk. Hak bileleşiginde kimler bar? Hak bileleşiginde halaly haramdan seljerýänler bar, hakykaty töhmetden, manipulýasiýadan seljerýänler bar. Ähli kynçylyklara garamazdan, ähli hüjümlere, töhmetlere, haramçylyklara, pyssy-pujurlyklara garamazdan, öz bähbidi üçin däl, il-günüň bähbidi üçin gije-gündiz, janyny aýaman zähmet çekýänler bar. Türkmenleri, daşary ýurtdaky Türkmenistanyň watandaşlaryny ilkinji bolup aýaga galdyran, şolary tolgunyşyga, şolary protestlere taýýarlan öňbaşçy aktiwistler bar. Hakyky aktiwistler bar. Aktiwist sumaklar, oppozisiýa sumaklar ýok, Hudaýa şükür. Şoň üçin hem soňky bir ýylyň dowamynda Türkmenistanyň daşary ýurtdaky watandaşlarynyň arasynda Allajanyň özi arassalaýyş işlerini durmuşa geçirdi. Kimiň kimdigi doly belli boldy. Kimiň kime hyzmat edýänem belli boldy. Indi üçünji diktatorlyk üçin haramdag, oň ýallakalary we ony goldaýan keseki basybalyjy güýçler näme etdiler? Bular daşary ýurtlardaky hakyky aktiwistleriň arasyna bolgusyz adamlary sokdular. Agzalalyk döretjek boldular, her hili edip gördüler. Hamala oppozisiýa ýaly dürli toparjyklar döreden boldular, ýa partiýajyklar döreden boldular. Bulary ýurduň içinden, ýurduň daşyndan her hili edip finans taýdan goldap gördüler, her hili etdiler, ýöne hiç zat başarmadylar. Pişigiň ýyndamlygy samanhana çenli diýlişi ýaly, bulaňam ýyndamlygy samanhana çenli boldy. Ýa ýalançyň mumy agşama çenli ýanýar diýlişi ýaly, bulaň mumam wagtlaýynça ýandy we söndi. Indi kimiň kimdigi doly belli boldy. Ynha, şu dogup çykyp, ýalpyllap, ýallyrap duran gün ýaly hakykat ýüze çykdy. Üçünji diktatorlyga, üçünji diktator Serdaryň häkimiýete gelmegi üçin mundan beýlägem daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hakyky oppozisiýasynyň, aktiwistler hereketiniň döremezligi üçin oýnatgy aktiwistsumaklar, oppozisiýasumaklar we şoňa meňzeş ýalýagylary ýa-da diňe göripçilikden, içgaraçylykdan, öz edip bilmeýän işini başga watandaşlary, ildeşleri edýänligi üçin göripçilikden şolara hüjüm edýänler, indi üçünji diktator Serdary häkimiýetiň başyna geçirmek üçin daşary ýurtda oýnalmaly oýny durmuşa geçirerler. Muny hemmämiz bilelikde tomaşa ederis. Ýöne halal bilen haram, hakykat bilen töhmet tapawutlydyr. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň, mähriban doganlar, eziz ildeşler! Ýeňilmeýän ýeke-täk güýç bardyr, gudrat bardyr, olam Beýik Allatagala. Kim halalyň tarapynda bolsa, hakykatyň tarapynda bolsa, şoň tarapynda, arkasynda, ýanynda-da ýeňilmeýän gudrat Allatagallaň güýji bardyr. Şoň üçin, eger siz özüňizi oýnatmasaňyz, özüňizi aldatmasaňyz, diktatura ýa-da öz betpäliňize öz haram niýetiňize, içgaraçylygyňyza özüňizi gurban, pida, etmeseňiz, ana şonda Allatagalaň gudraty bilen sazlaşykly hereket edip, Allatagalladan güýç alyp, öz maksadyňyza ýetip bilersiňiz. Il-güne peýdaly bolup bilersiňiz. Ýöne şuny etmeseňiz, siz näme etseňizem il-güne peýdaly bolup bilmersiňiz, sebäbi özüňize-de peýdaly bolup bilmersiňiz. Özüne peýdaly bolmaýan adamyň ile hiç wagt peýdasy bolýan däldir. Ynha, şu günki döwletli maslahatda gelnen netije şu, özüne peýdasy bolmaýanyň ile, adamzada peýdasy ýokdur, mähriban doganlar, eziz ildeşler. Üçünji diktatoryňyz Serdar hemmäňize gutly bolsun. Ýalýagylar! diktatorlygyň tarapdarlary, hyzmatkärleri, oýnatgylar, göripler, töhmetçiler. Size gutly bolsun. Hany, ýyrtar ýaly ýeriňizi ýyrtyň. Her hili wejera bolup geriň. Edýän absurdlyklaryňyz bilen. Başararmykaňyz? Siziň garşyňyzda hakyň, adalatyň, kanunylygyň ugrunda göreşýän hak bileleşigi bar. Hak bileleşiginiň gerçek watansöýer ogullary, gyzlary bar. Her biri bir diwiziýa ýaly täsirli. Nesip bolsa, şolaň hemmesiniň edýän, edip ýören işleriniň netijesini bilelikde göreris. Hawa, üçünji diktatorlyga dalaşgär Serdar Berdimuhamedow. Eger hakykatdanam türkmen bolýan bolsaň, öz halkyňy söýýän bolsaň, Türkmenistanyň medeniýetli ösen döwletleriň hataryna goşulmagyny, adamlaň erkin, erkana, adam hukuklary basgylanmaýan, gan dökülmeýän, gözýaş dökülmeýän bir ýurt bolup, eşretli durmuşda ýaşamagyny isleýän bolsaň, onda diktatorlykdan, diktatorlyk režiminden el çekersiň. Ýöne türkmende bir söz bar, Ata kesbi, ogla halal diýýärler. Diktatordan diktator dogýar, diktatordan diktator döreýär. Diktatorlygyň höküm sürýän ýurtlarynda-da ýalýagylary, töhmetçiler, wenezzynalar, haramhorlar, haramzadalar, parazitler, muthorlar, peýdakeşler, öz päline ýeňilýän, öz päline hyzmat edýänler köpelýär we şolar sahnada çykyp oýnap wejera bolýar. Olaň sahnada bolmagy, sahna çykyp wejeraçylyk etmegi olaň köpdügini, olaň güýçlüdigini, olaň öz bet päline, maksadyna ýetjekdigini aňladanok, mähriban doganlar. Kimiň. esasy ýeňilmeýän ýeke-täk güýç bolan Beýik Allatagalla bilen sazlaşygy bar bolsa, kim halalyň, hakykatyň tarapynda bolsa, şo ýeňýändir. Öňünde-soňunda. Şonam ýadyňyzda çykarmaň. Hemişe halalyň, hakykatyň, il-günüň tarapynda boluň. Hemişe il-gün bähbitli edilýän işlere goldaw beriň. goşulyň we il-gün üçin gije-gündiz arman-irmän göreşýän öz ildeşleriňizi, watandaşlaryňyzy gollaň. Nirde bir töhmetçilik, boş gybat, haramçylyk, bidereklik ba bolsa, şo taýyk üýşüp, şo taýda heşelle kakyşyp, şo taýda çapak çalyp, şo taýda Negatiwi öz üstüňizden akdyrmaň. Negatiwi daş-töwerege ýaýratmaň. Bu edilýän haramlyklaň porsy ysyny daş-töwerege ýaýratmaň. Sizden esasy haýyş. Auraňyzy haram adamlaň haramçylyklaryna goşulyp gazana ýanaşsaň garasy ýokar diýýär. Şo haram adamlara, haramçylyklara ýanaşyp öz abraýyňyzy zaýalamaň. Bumerang diýilýär. Ýagşylyk etseňem, ýamanlyk etseňem, şu dünýede hemme zat öňünde-soňunda özüňe gaýdyp gelýändir. Şoň üçin, siz ejir çekmeseňizem, şu edýän bidereklikleňizden, halka çekdirýän zyýanyňyzdan, halka berýän zyýanyňyzdan, göreşijilere berýän zyýanyňyzdan siziň nesliňiz zyýan görer. Hä, meň çagam-çugam ýok. Meň neslimem zyýan görmez, hiç zadam bolmaz diýip bilersiň. Ýöne, ýöne Haktagala ýene bir zat edip, gaýtargysyny ýetirer. Ýetirmeli ýerine. Mähriban doganlar, halalyň, hakykatyň, il-gün bähbitli edilýän işleň tarapynda boluň, gollaň, gatnaşyň. Hudaýa şükür, tanaýan-tanamaýan bir topar adam gelip, ýekeje bähbitde maksatda halka peýdaly bolmak, halky zulumdan halas etmek üçin birleşdi. Hak bileleşiginiň içindäki adamlar biri-birini tananogam, köpüsi. Biri-biriniň hakyky maglumatlaryny bilenogam, bilmäge gerek ýok. Esasy zat näme? Umumy maksatda birleşmek. Şoň üçin umumy maksatda birleşip, işleşip ýören biziň bileleşigimiz bar. Hak bileleşigi. hak, adalat, kanunylyk, şul üç esasda öz işlerini alyp barýan türkmeniň hakyky söýer oglan gyzlary. Hemmäňize taňyrýalkasyn şeýdip bileleşip ullakan bir bileleşigi döretdiňiz. Haramny halaldan seljerdiňiz. Töhmeti hakykatdan aýyrdyňyz, aýyl-saýyl etdiňiz. Haramyň halaldan aýyl-saýyl edilmegi üçin, hakykatyň töhmetden, şyltakdan, manipulýasiýadan aýyl-saýyl edilmegi üçin hem edýän işleriňiz sebäpli size ullakan taňyrýalkasyn aýdýan, minnetdarlyk bildirýän dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň adyndan. Ýene kefir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň, mähriban doganlar! Üçünji diktator Serdar. Seň garşyňda Hak bileleşigi bar. Allatagallaň gudraty bilen sazlaşykly işleýäň. Ýadyňdan çykarma. Nähak gan ýerde ýatmaz. Nähak dökülen göz ýaşlary, ejize ganymlyk hiç wagt gaýtargysyz galmaz. Türkmeniň namysynyň basgylanmagy, adam hukuklarynyň basgylanmagy hiç wagt. ýerde ýatmaz. Gaýtargysyz, jogapsyz galmaz. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň Alla ýaryňyz bolsun.